Stand, na so e dey, hehe. Uh, na tori time dis, ogo knack tori for una. Country man, country woman, sango na manyango, hehe. Well, the tori dem dey, we get six tori for una dis day. Uh, we don we don brush the other one, they don pass. This time, we go talk una about some police matter for that side, for Yaoundé side. Uh, we go talk to about some girl wey dey take you like house girl but he can't to run and then for yafu duwala some girl wey imasa he knocks a, a stick onto her head he kill it and then some man wey he married uh, some cameroon woman he born pikin with yam for nigeria and then he don rape all that pikin dem don sleep with all the pikin dem and then we go talk to palava injira that girl wey dey sing mutumbu he dey sing gospel music he don be now na doctor Then Samuel the two feet be dey dey two. Una know say the thing be pass the way be pass. People they be eh eh. Mira they dey talk plenty plenty thing with am. So if you are throwing tori, if una get brain well una una catch am. If I throw am fine, una catch am fine. If I throw am bad, una so so catch am fine. Na so the thing dey countryman countrywoman. We start with this first story. For that side for Yaounde, wetin happen? Na the question wey

for go give product the way they don pass command they wan go give telephone the way people dey run pass command for that side for obala so he go with ikako na for that side for mesasi countryman countrywoman wey police control their motor for mesasi for yaounde that driver for the oped he talk say they dey overtire he he go up the blow he calm down the blow he continue for go he as he continue for go

for see wetin go happen how e go pass for the matter declare wey in america kill himself for sika ope palaba e vex say dem no give mburu e shoot cartridge for that motor e go take na some small businessman wey dey sell e phone dem for yaounde side na we go talk say may peace be for e family because e no easy papa comot for house for go do business he say wan go obala for go give phone away people dey buy am na he die for inside motor no be driver no be only man na he can take cartridge wey dey shoot am now he don kwara some song dey wey dey use to sing am say na so dey well e dey na so dey well you comot for your house you go for work you die na so dey well e dey na so the thing dey countryman countrywoman wey dey na na the one songe hey apoto parapatambatapa una know say that agency dem dey na wey dey find house girl dem go find am for you now dem don make am say dem get list of plenty people wey dey work dey wait dey dey for the standing list or if una want am the waiting list na grandma that na They don't go, the family them. They don't go find gas girl, find house girl, find them, turn them, they know the same. That's why we tell me some find house girl, we come up for that side, for that our side. I try, try, try, try, turn them, turn them, turn them. I know some other picking them, uh, there's one, the wrong big, there's one, no one, that kind of work again. Now it is B. They go pour am for you, wait the 20 years for Kabi house girl. He accept for be house girl. He enter na last Saturday for Oga Kwata Kwata and Madam he has. Wetin happen for B? Na the thing wey we wan tell una now. B dey for house like say no nothing happen. Quiet girl, very quiet, very disciplined. He dey do all thing correctly. Wey for B hate.

madam kwata kwata e comot too for go for work dey get two pikin wey dey don leave be dey take care for the pikin take care for house chores wetin happen or ma dey why eh, eh, you go begin talk say hard chores chores chores na wetin talk say you dey take care for house dey clean house dey wipe house eh na e work be that na be that day be take that two pikin dem go lock am for inside room pack im madam im kako dem, thief im madam im fine fine thing dem, fine fine clothes dem, that that ring, that chain dem, all that thing dem. Na so e vamoose. Soldier can reach tomorrow. They no no play with be day. So they define B, but they no no play with B day now. So who go see B? Eh? They come up for side, B don't go for side. Ah.

make dem get time for take care themselves sef for their pikin i no know whether they get mami wey e dey or papa wey e dey or some sister wey e dey but they go look another option now wey na better option because thank god say na only clothes and uh, jewelries wey that be thief away money uh, so why maybe wey if you do bad for that pikin because we don see plenty plenty cases like that wey someone enter wey na very cynical diabolic satanic mindset pikin wey go enter now you can do bad for your own pikin dem so na so the thing dey the other news dey this one e pass wa power i say this one e pass wa power amara inen ama ama mbogo amara inen no e pass wa power wetin happen for log beso hey

Eh, they go go turn turn them, turn turn them, turn turn them, turn turn them. As he wan turn back for us, Imasa, he don't vex. Imasa vex. Imasa drive, he say no one see, no one can make up for this and that. What happen again? What how can anger go happen today? He go reach for play with the anger, go be for play with, he go be for play with, he go reach that play, he go reach. That man now. e take wetin e take that thing wey dem dey call am say lad that mean say scandal e use scandal because that girl no wan hear that thing say wan go wan begin dey e knack am the man name na emmanuel emmanuel take scandal e knack am for a woman head pam una remember that thing wey be pass so agency for duwala for akwa ibom for that place chinese dey sell their thing dem wey some very khaki be wan go pieces so agency dey hold say me pay say no dey pay because he wan take transport dey that uh, people dey take care for the toilet dey start fighting so they wan take na that uh, eh, throne lat that scandal he knack am for him head na so the girl dey carry go for hospital no way no way na so the girl he die that mean say your woman he turn your punching back for if you no want it If you no want the woman, you go go ahead as for begin knack you with lad for kill am. I no understand. You dey kill am so how? If na your pikin wey dey do the same thing, or na your sister wey dey do the same thing, or na your mommy wey dey do the same thing, how you, how you go be? Man wey dey do that kind of thing, I know say e dey criminal inclined because you no fit take scandal for knack your woman head, you know say you go broke your neck and you know say you go die. Then you dey do am because they go talk say e dey so if you don anger na anger make am e get anger issues na because say e get anger issues na the two wey do am no be anger issues na criminal mindset una woman no be una punching back if you no wan be woman una fit arrange una divorce una fit arrange una separate no be for begin take collars no be for take stick no be for begin blow e no be for begin knack e no be for do this one The one wey dey talk a whole two for woman, no need for talk say I will poison you, I will do this, I will do that. Una fit separate, una live una life, and then una fit fall for people wey dey go love una, wey go understand una, wey una go be together. Na so life dey. Even if you get four pikin, five pikin, you fit still get love of your life. E dey possible. Na mindset palaba. Na story that way happen for Logbesu, for Site Kame, countryman, countrywoman. tori wey we get am now for here na so one way pass my power that man wey dey call say send atango uh, e don pass your power wey we e born pikin with e pikin dem e born pikin with e two pikin so tey e happy say e two get pikin dem na e woman dem e don born pikin born pikin dey get pikin dey say yes e papa na so so so so so they don catch dem now they bin dey for court on the thirteen na be say last friday but the one wey i wan tell una na e pass Mon entendement. When I hear me, I put a France for there. When I know say the matter, it don't budget. The matter don't budget to the point where when I know if you understand am. Because say the kind of thing, na thing way even a vomit, vomit small. How man fit born pikin, he rape all the pikin dem Six pikin. He rape his six pikin dem. Even the smallest one wey dey 14 months, he rape am. Una sure say na human being dey act that kind of acting so? Na so e, this thing e don pass people. Na so Cameroon woman wey he marry some Nigerian man. So na so the story come out to oh, no be say any problem discrimination dey dey na the story we just tell na the story the way wey the story come out. Now the run born one, two, three, four, five, six pikin na get dem. papa for the pikin dem e don take dem the first one he put am for down he sleep with am he take the second one he put am for down he sleep with am he take the third one he put am for down he sleep with am he take the fourth one he put am for down he sleep with am he take the fifth one he put am for down he sleep with am

They must sanction me for the way he do. Okay. Wonderful parabat. Your picking, he turn your woman, or your picking them, turn your woman. So they look them. They be like woman for you before. So they move, undress yourself, undress them, climb table with your picking, your own picking, your blood where you born am. Hey, go pat aganya monjo kerabal kadabadaba toba daba daba. I don't talk now for that country talk where they call I say kaipoko paiko.

seven years for study i don turn medical doctor so eh, una call una say dr indira babuke e papa too oswald babuke e be dede e mami too wey na pastor e be dede the thing pass fine but the other thing na say people don enter dash tv e make live broadcast for the defense of uh, indira phd and then people don start to talk ho ho ho you sure say we go school if you get time for begin sing for oka place for say you go begin study too so tey you go be doctor now that thing na fake na because say your papa get money your papa no do so your papa do so i no know why people dem dey expose their frustration for some other people their pikin dem you fit attack your papa

So so eh Indira Mata. Samuel to it be day day as I tell una. Eh all camera them they dey always show you show you. You wan go so eto you wan go so eto you wan go so they don show eto. Eto we she run with papa for Indira. We discover too say David Eto be day day. Eh small brother for uh, Samuel Eto. That way they go for go make celebration for the doctorate degree. They be see day day. journalists dem be dey dey uh, for many media organs dem and then the matter wey wan talk am now na which one no be say eto no be dey all be dey all this one e post am doctor and then una understand the two wey co- continue for there na the post that way eto make am doctor indira official that mean say e clap im hand wahala

I say crowd enter, crowd come out, countryman, countrywoman. I don't know whether if I put that, that crowd, when I go hear them, but I will try. I will try them, we'll see what I go hear, the two happen. Then because the way they happen, people them pam pam pam pam pam pam. Una no no, we will try put them, I want fix as well, put them, when I hear them fine.